Is-Sinjura Monique Kawki hija winner oħra ta' Six Week Challenge li għadu kemm għamilna reċentament. Qabel xejn, congratulations Monique. Tajja, mela Monique hija waħda mill-winners għal raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' New Better Life rajna illi fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-sitt ġimgħat li għadha kemm għamlet b'tali mod li naħsbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, iva noqgħod qegħdi naqra. Monique, inti qabel ma applikajt issa. X'wasslek biex tgħid għandi bżonn nibdel xi ħaġa? X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbiddel id-dehra tiegħi. Għalfejn? Jiena wara li kelli t-tifla jisni bqajt tqila. U jiena m'iniex imdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u għedt le ma jistax ikun qed nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed issa il-problemi ninsolvuhom u issa qed naħseb għalija nnifsi. Sens problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju ta' sew faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxilha mhux ħansab

U forsi x'għoġbok f'dal-programm li ħassejtu li għenek? Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffri u x'ma joffrix, so kont diġà iktar konvinta għal xiex kont jiena dieħla, so ovvjament eh, tħass għaliha. Ehm, u naf jiena bħala persuna kemm determinata. Okay. So jekk jiena jrid ngħid nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għaliha. Dika jiena, ma tantx

It-trainers kollha, nħanaq tal-ħadwarja, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu l-klass tagħhom jitlu kulħadd ma' klass isir familja waħda.
Napprezzaw ħafna. Monique, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu, tajjeb, inti x'pariri ħadatihom u Anke forsi ntelgħu jinżlu jgħidu ma' A New Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor. X'ħa tgħidilhom lil dawn in-nies? Il-parir tiegħek naf se jgħodd iktar minn dan. Mela,
bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek, tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax, ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel? Tiġi hawn, iċċempel, tibbukkja, tiġi għall-classes, titgħamel ħiltek. Prosit.
Jekk inti issoltu jien naf tittrenja siegħa fil-ġimgħa, prova għamel sagħtejn, dawk is-sagħtejn ġib ir-riżultati. Tajjeb ħafna.
Xi tgħidilhom forsi għal min hu mdorri b'dik is-siegħa training ma nafx darbtejn fil-ġimgħa, tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt? Fil-każ tiegħek inti jekk ħassejthekx aħjar b'nofs siegħa sessions u għalfejn? Għalija nofs siegħa session hija tal-ġenn. Għal raġuni waħda, għandi tifla għadha toddler, ħin m'għandix, irid immur id-dar insajjar, biex nitmella xaħx kisma li raġel. U ovvjament il-prova tlaħaq mal-ħajja, ġifiri, jek taħdem, ġenitur, il-ħajja tijak ma ġafem maġra nofsija bija bizzijiet. U dik il-nofsija ta' kuljum, ti qed taqta' anka ftit immarrat se jitweled. Proset ta' sewi, m'għandix iktar nistaqsik għax għallaj minn kollox. Monik, bħala waħda mill-winners tagħna, Ħa nippreżentalek daqsxejn dan iċ-ċekk u nitolbok iżżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, mill-ġdid ħa ngħidlek prosit. Ħa noħodlok daqsxejn b'idek, ħa nimxi lura għax il-fotografer ċanfritni. Tajjeb, apparti minn hekk, morrid nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn inti tixtieq li tasal. Jiġifieri kif tkellimna miljun darba, l-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad titla' tielet ħin. Dik importanti ħafna għax inkella r-riżultati ħa jibdew sejrin in reverse. Dik importanti ħafna. Proset mill-ġdid, Ronit. Prosit tassew.